A hmasa berin hun tha min petu kan Pathian hming fakin awm rawh se. Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u. Chanchin tha Marka ziak, bung sawm paruk chang sawm panga, Tin, an hnenah khawvel zawng zawngah kal ula, thilsiam zawng zawng hnenah chuan chanchin tha hi hril rawh u. Pathianin a thu kan zavai tan a tharin mal min sawmsak rawh se. Amen. Thupui ka han vuah ve duh chu chanchin tha hril tulzia hril nawn kan ngai ta em ni? tih hi a ni. Hei, Mizoramah chanchin tha a lo thlen khan ringtu A inpe hmasa ten thlarau bo an vei nghal em em mai a, chanchin tha an hril nghal zel a, chu chu kum tam a vei hma a, Mizoram leh keini Chin rama Zo hnahthlak zawng zawng te Kristian kan nih vek nachhan a ni pawh kan ti thei ang. Zo hnahthlak kohhran te chuan vawiin thleng hian kan phak tawkin chanchin tha hril darh hna hi kan buaipui theuh a. Thlarau bo vei hi Mizote hi chuan kan pianpui ve hrim hrim ni te pawh hian a hriat hial a, missionary te pawh kan ngaisang em em thin a ni. Mahse, Kristian kan nih kum a lo tam ve tial tial a, thlarau bo veina thinlung kan nei tlem tial tial niin a lang ta em? Tum khat chu kan field hmalakna bawh zuiin Yankunga ka zuk zin ve a, kan Kohhran member mi pakhat hian, Rema, Kohhran ho leh mimal te pawh hian kan missionary te hi hmanlai ang khan kan ngaihsak tawh lo cheuhin kan lawm he hu tawh lo cheu a, In lo vui viau mai ang a, min ti a. Kei chuan, E, vui lo ve, kan rawngbawlpui te nen pawh kan sawi ho thin a, tun laiah chuan mi in thlarau bo an vei tak tak tawh lo, min hmuh tak avanga min fak der luam an awm a nih pawhin lawm viau tur a ni lova nia, min lo ngaihsak loh pawhin vui bawk lo ila Tiin kan inhrilhhlawm thin asin, tiin ka chhang a. Awle, engvanga thlarau bo vei em em thin Mizo Kohhran leh mimal te hian thlarau bo veina tak nei ta lo nge kan nih? Sawi tura he thupui ka han thlan hian engtin emaw tak min khawih riau hian ka hria a, engvanga tuna kan thupui hi sawi ngai ta nge kan nih aw, hetiang hian tawi te tein ngaihtuah ho i han tum teh ang u. Pakhatnaah Sawi tam a ngai. Thlarau bo veina rilru kan hloh hret hret na chhan hi Kohhran Lothang lian zela thuhriltu te leh ziak mi ten chanchin tha hril tul zia sawi leh ziak kan tlem tak tial tial vang a ni thei angem? Kohhran tana kan thahnem ngaihna hian mahni kohhran chauh kan en a, ramthim lam kan hawi ta lo lutuk ni hian a hriat a, chutiang a nih ka rin ve na chhan pakhat chu kan Kohhran Presbyterian bik han sawi ta ila, Kohhran tlang au Golden Jubilee sangkhat zakua sawmruk pariat ṭu, sang hnih sawmpariat, Souvenir bu chhah tak mai kha ka han keu a, Sermon tha thlanchhuah sawmthum pali ah Mission lam hawi thupui pakhat mah a tel lova, Articles huangah thupui sawmthum pahnih a awm a, Mission lam hawi thupui pahnih chiah a tel. Mi sawm bik te thuziak sawm zingah Korea ram leh Mission tih a tel bawk. Thupui sawm sarih leh paruk ah Mission lam hawi chu thupui pathum chiah chhiar tur a awm a nih chu. Hei hi he lehkhabu sawiselna hrim hrim lam ni lovin, Kohhran sawhnghehna tura thu tha tak tak leh sarmon ropui tak tak inziakna bu a ni a, ramthim lam hawi a tlem kan ti mai chauh a nia. Hei hian kan Kohhran chhungah leh Kohhran member te chhiar tur thlarau lam chaw kan hluinaah Thlarau bo vei tur leh mihrawn tana thahnem ngai tur zawnga infuih leh thusawi kan tam tawk lo a ni thei ang em tih min ngaihtuah tir a, thuhriltute leh ziak miten ramthim lam kan hawi that leh a pawimawh hle mai a, thlarau bo chhanchhuah lam hna hi i sawi tam teh ang u, tiin thuhriltute leh ziak mite kan han insawm nawn leh duh a ni. A pahnihnaah chuan Kohhran chakna hnar hriat sual vang. Kohhran din chhan ber chu thlarau bo chhan chhuah hi a ni a, nung tura Kohhran chaw tui ber leh damdawi, vitamin tha ber, thlarau bo chhan chhuah hna thawh hi a ni tih thu chu kan hre deuh vek. Chung hian engvanga thawk chhuak tak tak thei lo nge kan nih le? Kan thu hriat hi kan ring tak tak lo em ni ang? Nge thlarauva hriatna tak kan neih loh vang zawk? Kohhran nung tak leh chak tak nih kan duh theuh a, chutiang nih beiseiin nasa takin kan tang bawk a, tan kan lak danah hian hriat sual kan neih vangin kan tan lak ang hu in kohhran kan chak thei si lo niin a lang. BH Khuma chuan ti hian a sawi a, Khawi hmunah pawh mahni kohhran sawh ngheh chauh buaipui a, chanchin tha hril ngaihthah apiang inkhawm an tlem tial tial a, an changtlung tulh tulh a, buaina an ngah tawlh tawlh a, inrem lohna a pung thin a ti a ni. Kan kohhran chakna tur nia kan ngaih thahnem ngai taka kan thawk chunga kan chak theih lohna chhan en hian kohhran chakna hnar kan hriat sual vang niin a lang a ni. Rawngbawlna chet lak dan pawh hi hmanlai leh tunlai a inang lo niin ka hria a, hetiang hian sawi ta ila. Hmanah chuan missionary ten Kohhran hrang hrangte tlawhin mission tul zia an hrilh a, Kohhran an ti harh thin. Tunlai chuan harh duh Kohhran ten mission field lam an pan a, field tlawh leh uak kemin an kal a, an Kohhran an nun phah em em mai a, Inkhawm a nuamin an hlim em em thin a, Mission Field lama fehchhuahna tur an dap chung tawh mai thin. A taka thawk chhuak ten a takin an chang a, an zawng chhang em em a ni. Haw u, kan Kohhran kan hlim a, Kohhran nung tak leh chak tak, nih tuma tan kan la ro ro a nih si chuan Kohhran chakna hnar ram thim lam i hawi ang u hmiang, kan sum leh tha te, kan tawngtaina te pawh thlarau bo chhan dam tur lam hawi se, tawngtai pui tur mission field lam ngaihven theuh bawk ila tiin kan insawm duh a ni. Pathumnaah chuan Chanchinṭha hril hna khawvela hna ropui ber, Chanchinṭha hril hna aia hna ropui zawk dang a awm lo tih hi Billy Graham-a khan a lo hmu chiang khawp mai a, America ram President atana in-candidate tura thurawn an pek khan hna sang ber a thawh mekna hmun ata a chhukthlak duh loh thuin a lo chhang mai a nih kha. China rama missionary pakhat pawh oil company pakhatin a hlawh let sawm atamin an hnena thawk turin an thlem a, a duh loh hnuah vawi thum tlawng a hlawh tur an ti sang a, chutichung pawha a duh tak chuan loh avangin mak a ti em em mai a, amah an duh si a, Enge i duh sawi rawh an ti tawp mai ni. Ani chuan, Hlawh lam a ni lo ve ka pu, hlawh aiin a hna zawk a hi a ni e. Oil hralh hna thawh chu tuna ka thawh nena khai khin chuan a te lu lai em a ni, a tihsan mai a ni. Awle, Mizo tu pawh mai hian chanchin tha hril tluka hna hlu leh ropui hna dang reng a awm lo tih chu kan hre vuai deuh theuh niin a lang a. A chhan chu ka thian thenkhat ten min biak chang hian min a zawng thawh theih loh i thawk a, min ti thla zen ve thin a. A nihna takah chuan min a zawng thawh theih loh niin Min a zawng thawh peih loh a ni zawk hian ka hre thin. Hna hlu ber a nihna tak hi hriatna nungin kan hre fuh tawk lo a ni em aw? ka ti thin a ni. Unaute u, hei erawh i vawng reng ang u. Lalpa chuan chhandamna hna thawktu tur mi a hmai ngai lo tih hi khawvel ram zau ah hian nitin chhandamna chang thar mi an awm zel asin. Isua hming hre ngai hauh lo ten nitin Isua hming an lo hre thar a, nitin vanram, van member an pun belh zel naah hian tel ve dan i nei ve em? I tawngtaina te a tel ve em? I sum leh pai a tel ve em? Tha i lo thawh ve em? tih hi thungaithlatu ten mahni lo in-en nan hmang theuh ila khawvela hna ropui ber chanchin tha hril hnaah hian Tel ve ngei i tum ang u hmiang. Awle, khawvel ram zau hi han thlir teh. Isua'n a hmangaih a, thisena a lei tawh ni si. Mi sang tam tak ten hriat lohna avanga nitin hrem hmun lama an liam mek hi chhan chhuaktu an ngai a ni. Chhandamna chang tawh nang leh kei hi Chanchin tha hril tul zia inhrilh nawn ngaiin kan awm reng dawn em ni? Haw u, thlarau bo chhan chhuak turin kan theih dan danin ke i pen nghal ang u hmiang. Kan thusawi teh, Lalpan kan za vai tan a tharin mal min sawmsak rawh se. Amen.